Ez endamê HDP'ê yê hilbijartinê Heftê Hezîranê bûm. Heftê Hezîranê weke ku hûn jî zanin hilbijartineke geleyî tevayê hebû ji ber namzetê mebûsên meclîsê. Me seçim hilbijartinekî pir xweşik derbas kir. Yani dawiya wê xweşik çêbû aslinde ne ku me xweşik derbas kir. Çünkü li ser partiya me li ser rexistina me sed û heftê sed û heftê êrîş çêbû. Êrîşê pir mezin çêbû, pê piçûk çêbûn ama milletê me bi rastî nehate leyîstikê va ku ev Hindês çê kirin û çûyîn li Mêrsînê li Adaneyê bomba xistin bînayê me de rêxistinê me de dana paqandin. Li wê derê qatliamekî mezin hatibû pirankirin. Baş e ew ew qatliam li Amedê çêbûyî. Bandorek Erenî çêkir li ser we. Yani piştî ez têna xelas kim piştî Mêrsîn û Adaneyê

Ku çûne mitîngê du bombe dana paqandin. Di vir de em xwesika çê nebû bana. Yanî erenîkî çê kir ne ku çê nekir ama di vir de pir can birîndar bûn, hevalên me şehîd ketin. Yanî bila ew erênî jî çê nebû bana lê ev teqîn jî çê nebû bana. Lê yalnîz bi rastî gel Ji gora va teqîna û va leyîstika bi aqlekî selîm, bi aqlekî zanayîstî hereket kir. Di hemberî va leyîstika de nehatine leyîstikên wan û bi erênîke cewabeke bi erênî dan. Di sandixa de Ak Partî bi deh reqama paşxistin û hdp îro xistine meclîsê de. Bi heştê miletvekîlî. Xweşe keke ra cî du li dîloke du li Entabê yani wekî serkeftineke mezin careyekê li vê derê partiya ve yani tevgera Kurdî kursî qezençteke wer digire tu şûyeke çawa şîrove dikî? Yani Antabi rastî bajarekî metropolekî pir mezin e. Li vê derê du du çeşît mirovahî jiyaneke du çeşît du çeşît de heye du şekla. Yek mirovê pir zengîn in û yek jî mirovê Dizanin ê ku karker in li vê derê kapîtalîzm gelekî li pêş e, nehiştiye partiya me li vê derê gav bavêje pêş te herî. Yanî her awayî de astengî jê re derxist lê hema di vê hilbijartinê de miletê ku miletê ku heta niha ji siyasetê de nikariye cih bigire û siyasetê qîmet nedaye we, wa xizan hiştine, birçî hiştine, Nexwanda hiştina cewabeke pir mezin dana dewletê, got artik bila hdp meclisê de be me jî temsîl bike. Ev ji vê yekê û bi ser Sûrî bi rastî miletê dîlokê ji vê alî ve jî xwe nêzîkî me kir. Li Kobanê jî îro pîrozbahî heye niha. Yanî girêda yê bi rojava bi Sûriyê be. Dixwazin çi bêjî? Çawa bûyerên kilometre çêbûne çawa bandor li vir kir? û Kobanî jî niha pîrozbahiya HDP'ê dike, lê yekê çawa şîrove dike? Niha piştî ku şer Sûrî dewam kir li Cumhurbaşkanê niha Tayyip Erdogan ji Meclîs û ji Sûrî ne rêxistin vekir, rê vekir ku werin an Tirkiye ez ê ji we re alîkariyê bikim. Ê ev bajar jî Hatayê bû, Dîlok bû, Riha bû. Ji ber vê yekê em dikarin bêjin bandorîke pir mezin ji miletê Sûrî, Li vê derê ji ber ku tepkiya ji hikûmetê re heye, miletê vê derê gelê li Antawê ev bi erênî nêzîkî me bû. Ev yek. A di dowa Kobanî got Tayyîp Erdogan got şer bi gova Kobanî ket a heye bikevê. Ew jî di hidûdê Sûrî de li navçeya Antawê li Îslahyeyê bû. Yanî hem zilamekî misliman hem di ser navê mislimanetê, îslamiyetê, siyasetê dike. Hin jî dibêje ke bajarê cîranê min ê ku Musliman dijîn mala xwe xeka çek çeke li wan dixe ew jê bikevin bi keyfî bi aşk jî bije ev jî bandorekî pir mezin kir. Kobanî jî îro eger bi ser ketibe bi ser gelê Tirkî, Kurd, Kurdin vê derê ku destek dan alîkarî dane Kobanî, Kobanî bi ser ketiye. Îro zafere li Tirkî hatî standin zafere Kobanî ye. Yanî em dikarin îro bêjin Tirkî jî Kobanê û çawa zafer bi ser ket Tirkî jî hdp gelê bindest bi ser ketiye. Bando Rîkevê jî mezin ser gel çêbû. Baş e. Em gelek pîroz dikin, gelek spas. Spas dikim ji boyê we û xebatkarên we û xebatkarên we jî ez spas dikim.